Үтүө күнүнэн! Эһэйгэ кэллигит Дария Федоровна Тимофеева аатынан Күнчэн уһуйааҥҥа. Көрөргө курдук ханнык баҕарар тэрилтэ уһуйааннарга даҕаны э, көрдөрөр-иһиттиннэрэр өйдөбүнньүк плакаттар ыйанан тураллар. Билигин хамсык премияҕа хайдах харыстанарга Оҕолор хайдах өпкө мааска кэтэллэригэр бу төрөппүттэр киирэ тахса бэйэлэрин оҕолорун үөрэтэллэр, такайаллар. Манна биһиги көрөбүт суолга хайдах сэрэхтээх буолууну, антитеррор диэҥҥэ оҕо ийэтин, аҕатын эрэ кытары сылдьарын. Манна көрөбүт биһиги оҕо браабын, браба конвенциятын браптара Инна хас биирдии оҕо билиэхтээх, онно кэлэ баран эмиэ кэпсии сылдьабыт. Эһиги көрөҕүт манна хас биирдии оҕо бэйэтэ төрөөбүт дойдутугар патриот булуктаах, көрөбүт президеммит, Ил Дархаммыт уонна улууспут главата. Маны олор көрөннөр ааттарын толору билэллэр. Араараллар, кинилэр былаахтар араастарын, гербэлэр араастарын уонна алларын тыган олорор сирдэрин туохтарын таарталарын манна көрөбүт биһиги саха республикатыгар араас элбэх туохтар улуустар баалларын итини холобура иллэҥ кэмнэ оҕолорго үөрэтэ өйдөтө сылдьабыт Манна эһиги көрөҕүт Олоҥхо дойдуларын геройдарын илиинэн үксэ илиинэн оҥоһуктар, оттуур сирдэр, туостан оҥоһуллубут кытыйалар, чорооннор, оҕолорбут уруһуйдара уонна буллаҕына Бу туохха биһиги уура сылдьабыт тас сылын ахсын туох Окунов науки или Барионовскай ааҕыыларга биһиги оҕолорбут сылын ахсын кытталлар уонна биристэх миэстэҕэ тиксэллэр. Көрөргө курдук бу туохха араас ыытыллар конкурстарга Биһиги оҕолорбут куруук миэстэлэһэллэр, онон биһиги киэн туттабыт, бу кыттыыларга төрөппүт уонна иитээччи улахан оруоллары ылаллар. Оҕолор оҥоһуктара. Да, бу манна биһиги көрөбүт, биһиги нэһилиэкпит биллэр-көстөр дьонноро маны нэдиэлэ ахсын биһиги оҕолору билиһиннэрэбит. Билигин биһиги киириэхпит орто, улахан уонна бэлэмнэнии бөлөх оҕолорун хосторугар бу бөлөх кытааты биһиэнэ Чуораанчыкка курдук манна улахан бөлөхтөргө дорҕоон дарыга буола турар иитээччи Васильева Анастасия Титовна

араас аныгас туох оонньуулара ол курдук сонурхуубут өбүгэ оонньууларын оонньуурбут бу хаалас каартата баар өссө мунук карта бар бу манан оҕолор бэйэлэрэ ханан директно ханан турарын билэллэр картанан көрөллөр олорон биэрэллэр уонна раз барыта төрөөбүт дойду туһунан оонньуулар Салгыы биһии көрөбүт дьиэтээҕи лабораторияны, манна экология да суох оонньуулара бааллар, улпут тоҥоро лаборатория баар, оҕолор маны ылаллар оонньуулар, оонньуулар ыйаан көрөллөр, ыйааһыннаан көрөллөр, суоттаан көрөллөр, онно араас улпут оҥороллор. Хамсык харамайдары, кыыллары билигин

Бу кыргыттарбыт оонньуусчүттэрэ кэллибит. Манна бааллар куукулаллар, маҕаһыыннах оонньуур тэриллэрэ, ыаллаах оонньууллар, ас астыыллар. Кыргыттарбыт хаһаайка буолалларыгар бэлэмнэһэллэр.